توجہ فرماؤ جا صاحب توجہ مطلب ہے کہ السلام علیکم سارے بھرا جتنے قوم بیادری رشتہ دار ہیں انہاں کو سارا سلام تھی گیا تے اساں میسج ہے کہ اساں اپنی ڈیوٹی تے ودے ہیں ہاں یوٹیوب چینل ہے سارا تے سارا ایہو ہوندے کہ خدا دے ناں تے سوال تے۔ او اے نی سارا یوٹیوب چینل اے سلیم کھوکھے آلا۔ سلیم بھرا سارا اے کھوکھے آلا اوندے کول آنے اونے آں۔ یوٹیوب چینل اے۔
جیا جیا۔ تے اوندے چینل کوں سسکرائب کرو۔ اوندے چینل کوں سسکرائب کرو۔
اوندے چینل فالو کرو۔ اوندے چینل فالو کرو۔ تے اوندے چینل شیئر کرو۔ شیئر کرو۔ اے تہاڈے اگوں ساڈی ریکویسٹ اے۔ اسا تہاڈے اگوں ساڈی ریکویسٹ اے۔ تے مہربانی کرو تعاون کیتا کرو سارے نال۔ مہربانی تے تعاون کیتا کرو۔ تے اج ماشاء اللہ جمعے دا ڈینھ اے۔ جی جی۔ کے اے میکوں لگدے اے۔ جی اج جمعے دا ڈینھ اے۔ چلو ماشاء اللہ سلام کر چھوڑو سارے ویوراں کوں پیارے جیاں کوں۔ وعلیکم السلام۔ سنگت تہاکوں سلام تھی گیا۔ اے ساڈا اعجاز ملانگ سویرے سویرے آ گئے ہن۔ اے انہاں دا تہاکوں میں چلر کٹھا تھیا ہویا ڈکھاواں۔ اے دیکھو۔ اے تساں گھندے وے؟ جی جی تے سگریٹ کون گھنسی وان؟
سگریٹ میں نہ منی
سنگت ہے انہاں سگریٹ گھننی ہے اساں کو پیسے دیتے کھڑے تے ڈبی انہاں گھننی ہے امپورٹڈ پائن دی تے ماشاءاللہ انہاں کو اساں سگریٹ پی لینے اپنے خرچے تو بھی انہاں کو بھی اے پیسے تھوڑے لیکن اساں ڈبی اج پوری دیس انشاءاللہ اے سارے دوست بھی ہیں سارے سجن بھی ہیں اجاز ملنگ انہاں دا نام ہے تے آرمی مین ہیں نہیں میں جی جی کیا بات ہے تے باقی تساں اج دا پیارا جیہا ولاگ کرینے شروع سلیم کھوکھے والا جنہاں جنہاں ساڈے چینل کو سبسکرائب نہیں مارا جلدی جلدی سبسکرائب مار گھنے تے پیارا جیہا ویدر ہے خوبصورت جیہاں تے اج اساں ماشاءاللہ نا اجاز ملنگ دو ویڈیو سٹارٹ کیتی ہے انہاں نے کوٹ شوٹ لایا ہوئے میں دا کہ بوٹ شوٹ بھی تلے لگا ہوئے کیا بات ہے لش پش ہے تے باقی مزید تساں سارے نال جڑے رہسو پیارا پیارا کمنٹ کرے سو پیارا پیارا لائک سبسکرائب کرے سو تے نہیں بھائی تے خوبصورت جے ولاگ تو کیویں اسا دکھے سو راندے اج دا بڑا دل چپ چس تھیون والے ولاگ تے تساں سارے نال جڑے رہسو پیارا جیاں لائک سبسکرائب مرے سو تے تو کو اج دا مال چیک کروے سو خوبصورت جیاں تے بیے کو ریکویسٹ کرے سو بس ٹھیک ہو گیا ولاگ یہ ویور سوری اجاز ملنگ زندہ باد تے اجازتاں مہربانی ویور آرمی دے جوان ویندے پین ماشاءاللہ کیا بات ہے ویور اے ہن پیارے آرمی دے جوان ہے گڑی او پہلے کراس کر گئی ہے پھاٹک تے بھئی گڑی اے ویندی پئی ہے میں انہاں سلوٹ ہو گیا انہاں کو اے پیارا جے وچ ویوز آ ویو آ گیا ہے تے میں کہ میں اپنے پیارے جے ویوراں کو دکھا لیواں او سامنے پھاٹک کراس کر کے ویندے پین ریلوے پھاٹک کمال ہو گئے ویور آج دا اے تک معاوضہ ہی تھی گیا کہ آرمی دے جوان ساڈے علاقے جائے ودے ہیں ساڈے گاؤں چلا دی ذات جان دی کیڑی گل ہوئے دن کوئی علم کیا نہیں ایک گری او سامنے ویندی پئی ہے پار لین دے پار پرلی سائیڈ تے چلی ویندی ہے تے بھئی گڈی بھی بیک سائیڈ تے ویندی پئی ہے ایویں اچانک ہی ہیں دساں کہ پیارے جا ویلاگ جنہاں کو گھنو ایڈے دے پے وینا ڈو گڈیاں ویندی پین ہک اگاں چلی گی ہک ویندی پی کمال ہو گیا بی ور آرمی دے جوان سارے علاقے چ آدن میں آداں کہ ساڈی خوش نصیبی ہے سنگت ماشاءاللہ کافی ٹائم بعد گیپ دو بعد اساں حاضر ول تھیے ہیں اپنے ولاگ دے پیارے جے ولاگ دے اج ماشاءاللہ سورج نکلا ہے دھوپ بڑی پیاری نکلی ہوئی میں آداں سنگت چس آ گئے ویورز اج ماشاءاللہ سکون آندا پیا دھوپ نکل آئی ہے نا ویور تے حالی اساں گیٹ اپ شیٹ اپ اپنا چینج کینی کیتا گیٹ اپ ساڈا اوویں کھڑا ہے تے باقی دھوپ نکلی ہوئی بڑا پیارا اور میں دا چل موسم تھیا کھڑا ہے ہر بنے ڈے دے پہ وینا بڑا ماحول تے بڑا سکون ہے ماشاءاللہ اوویں وی جمعہ المبارک دا ڈے ہیں جمعے دا ڈے ہیں سورج نکلا ہوئے اللہ پاک دی رحمت تھئی ہوئی ہے اے وی سائیں وہاں کے سردیوں دے وچ اے وی ایک پیاری نعمت ہے سورج دی سورج نکل آوے دا تے اج دا ولاگ ویور تک ماشاءاللہ پسند آندا پیا سی دلچسپ تھی تھیا پیا ساڈا ولاگ دلچسپ می گل تھی گیا کہ سورج نکلا سورج نکلا ہے نا بڑا ماحول چس والا تھی گیا اسا ماشاءاللہ اپنے کیا بندے کھڑے ہیں رونق میلہ لائی کھڑے ہیں تے باقی تو نال اسا چلدے پے خوبصورت جے ولاگ بنیندے پے پاک ویلیج لائف سلیم کھوکھے والا یوٹیوب چینل تے محبتاں بارہ کمنٹ کر چھوڑا کرو سبسکرائب مار چھوڑا کرو ساڑا چینل پیارے پیارے پرندے بھی چل چلاٹ کریندے بدے ہیں سورج نکلا کھڑے خوبصورت جی ماحول ہے اساں آپ سورج سکیندے پے ہیں بڑا سکون آندا پہ سورج دا ویور تساں پیارا جو کمنٹ کر کے دسیا سورج دا کیسا سکون ہے باون دا دھوپ دے ان بھی اپنی چاہتے ہیں باقی سارے نال جڑے رہو مزید تاکو پیارا پیارا ماحول چیک کرویزو خوبصورت جیاں بال یا چساں چاہی ودن سورج ماشاءاللہ خیر ہوئے ویور تے تہاکوں جمعہ مبارک تھی گئے ساڈے طرفوں اج دا۔ سنگت ویلکم ٹو بیک ویور سنگت کافی ٹائم بعد واپسی آئے ہیں بہوں ٹائم تھی گئے سردی پے گئے چھوٹا جے وچ کم آ گئے ویور او کم کرن چلے گئے آسے تے ماشاءاللہ کم تھی گئے بکتا گدے دے فی الحال کھڑے ہیں اتھے کم والی جگہ دے اتھے لائٹ چلی گئی ہے۔

تے محبتاں بھرا کمنٹ کرے سو پیارا بھرا تے پیارا بھرا سا کو ایک سبسکرائب مرے سو دے انشاءاللہ تعالی ایویں اسا پیارے پیارے سرائیکی کلچر دے ولاگ گھن کے آسو راندے ویور جو ساڑی لائیو ہے تھیندے نا جو ساڑے کلچر نال ہے نا اسا تکو او پروموٹ کرے نے او چیزاں تکو دکھے نے پیاری پیاری خوبصورت جیاں اور ایویں انشاءاللہ تعالی تکو دکھے سو راندے ٹائم تقریبا تھیندا پے 8 8:30 دا تھیندا پے تے بہت سردی ہے بلکہ نہیں سوری آٹھ ساڑھے آٹھ دا تھا نہیں گھٹ معذرت بلو ایٹ سوری ٹرین آندی پہ ویور ٹرین دا ہارن آندا پہ ٹائم گھٹ ہے معذرت ٹائم ہے بغیر دسے میں جا ڈیتے میں تے باقی اج دا ویلوگ تو کو پسند آسی انشاءاللہ تعالی پیارا جا سبسکرائب مرایا تے انشاءاللہ تعالی کال اساں حاضر تھی سنا وا ویلوگ گھن کے سلیم کھو کھلا یوٹیوب چینل اور اللہ حافظ پیارے جے ویور ہم ساڈا